you don like my page and you don share am and if you never do these three things abeg rush do am now you know take up to three seconds then click on the notification bell that's bell when they, they click hit am down so that anytime i make another video you get notification say another video don't land on top of youtube so what i be want talk about now alternative to fiat that is our paper money and we get plenty alternative to paper money and the first one as you all know na cryptocurrency uh, cryptocurrency i don't already explain what cryptocurrency be to us we already know what cryptocurrency be but right now wetin even make the, me wan talk about this thing na say una know say if two elephants dey fight na grass dey suffer As e be now, China and America, di two of dem, dem carry head lock on for inside one kind confam fight as two ram go do wen Ileya don dey reach. So dis fight wen dem dey fight now, dem don dey fight am since o, e start with wetin dem dey call 5G, 5G na internet mata sha, dem sha dey quarrel over di tin. So China don devalue their money. As China devalue their money now, America sef don dey act like say dem sef dem wan do their own. So anyway, the matter just sha long, e plenty, e come dey one kind. But as this thing dey happen, as I don tell una before, when two elephants fight, na grass dey suffer. When country decide say dem wan devalue their money, e get reasons why. Sometimes na because say dem wan comot from some kind debt wey dem don collect, like maybe dem borrow money, then if dem borrow hundred thousand naira now for instance and dem wan pay that money back and the money big well well for their eye, dem fit devalue their money. So when dem devalue their money, instead of hundred thousand naira, dem go come pay fifty thousand naira. You understand? Because their money value don fall. The another reason fit be because say dem wan cause, dem wan um, make global trade. Um, because now, if as Chinese now don reduce the value of their money, dem fit dey do export easily. like export na people go come dey buy things from their country go another country but import go hard for them because their money don fall so if they wan buy things from other country the value of their money to that country money don reduce shey you understand but all that one na big big grammar but this our paper money wey be say sometimes they just dey use the money dey do us anyhow which other means i come fit use say i go preserve my future instead of make I come dey gather dollar or gather naira or gather paper money keep. Na wetin my I wan talk to una about today. We fit use the option of gold. You know, we get gold. People dey buy gold, dey store gold for their house or for bank. Nobody dey keep gold for house. Na if you keep gold for house, the owner of the gold fit come find am. and i sure say you know who dem be the owner be so instead of gold people fit people fit buy instead of um, paper money people fit buy gold and e come get one platform wey be say you fit buy gold with cryptocurrency dem dey call the platform voltoro that is v-a-u-l toro t-o-r-o so you fit buy cryptocurrency from voltoro with uh, you fit buy gold from voltoro with cryptocurrency and you still also fit invest in real estate na the way to use you know preserve your money against this current paper money battle wey be say countries dey get among themselves be that so na alternative to you know keeping paper money be that instead of him to say okay oh i get fifty thousand naira for bank i keep my fifty thousand naira for bank instead you fit carry your fifty thousand naira make you buy gold because before now before countries come start to dey use their money dey measure against each other money na gold na im be the store of value na im be the measurement of um um currency value so you fit buy gold keep then you fit also buy land that is real estate as we all know land value dey always increase because if you buy land hundred thousand naira today next two years five years the value of the land go don increase because na so we dey populate we dey born born dey full everywhere dey multiply some people e be like say na only dem God tell say be full throw and multiply they don born full everywhere so they go need space people need to expand the earth don dey full dey populate so you fit also you buy land then invest in land you come get another platform when be say they dey invest in land too they dey call the platform habit that is ABIT, Abit Crowd uh, Abit Crowd Real Estate. So this Abit Crowd Real Estate, then they use crypto uh, eh, cryptocurrency or if you even use your fiat buy land and not be say na only you dey buy the land so because some people go dey complain say they no too get money like that you and plenty other people fit also gather join money together buy the land then una come sell am come get money wetin dey call am na crowd funding so no be say na you get the land only you get the land o no you and people na im join hand together so all of una when join money together buy that land una be co-investors and co-owners of the land so una go share for the profit of the land you understand so Basically, na wetin I just see my come tell una now say as China and USA now don dey battle, dem don dey battle dey battle, make we sef dey preserve our future. Now for we Nigerians now, some people don dey plan on how dem wan go buy dollar, make dem keep the dollar so that as if dollar price fall, they will buy and keep. In case dollar price high, they go sell and get more money. Na business sef for some other people be that. But basically, the topic of today na how we go fit use preserve our self in case our paper money start to dey fumble. So, if you never still dey follow me, abeg take small time, you know, subscribe to my channel, like the video and share the video to people wey need am. Thank you.